eh, nadheni ndakaramba ndichirara naye haisi rega sex tape rere akatomboita mamwe chakazoitika ndaiva nebest friend yangu uyo ari kunzi lusiruro mapuranga takatamba tese tikawirirana muna muno matambudziko taidanana if you check my facebook account mapics angu the slim girl ari apapo is used to be my best friend then zvakangoitiwo tikanetsana ndikaita move on akazotima up na denzo ndati denzo inini handichada ndaureva move on ndiite zviri serious nelife cause ndiri single mother hazvandirambe im a single mother of two and im very responsible but eh, hama dzangu hangu tukai handirambe e, zvinoitika zvinoitika e, ndadzidza chidzidzo Ini zvandiswebedza pedyo naMwari ndakambofunga kuzviuraya but no. Ma few friends angu akamira neni vakandidzidzisa kuti no this is a phase it will pass. And I was so quiet ndichiti zvinopfuura until ndaona kuti ah, this whole issue iyi iri ngoitaura nezvangu. Luciana mm, Hello Zimbabwe. My name is Nancy Masiyambiri. Ndati ndiite ndirecorde a video. Why? Because uh, my Facebook is playing up. I think because of um, network. Chokutanga, I'm really sorry about uh, the dirty sex tap. Uh, ndiri kutaura nemwoyo wakarevesa wakaperera kuti ndinokumbirawo kuregererwa nezvakaitika zviri kucirculate around I take the blame handisi kuramba asi nyaya iripo ndoda kuti tinzwisisane vanhu vese vezimbabwe um hongu vhidhiyo rakaseculator but uh, kuti rizoseculator zvakadaro imi mufunga kwenyu munhu aida kuita sex tape kuti riseclate eh, hanti anombozvigadzirisawo ombozvipoda poda oita se inini am a very ugly woman i think you can see im not beautiful but I'm very strong I was very stupid ndikabvuma kublackmailwa kuita sei Denzel Burutsa ex um, actor wepastudio zviso 3 akandiblackmaila ini since uh, 2017 ndatanga ndane almost one and half years ndichidanana naye akandiblackmaila akati nensi yakatanga iri ipiki yaakanditora tichigeza tichangodanana ndikuti inini ndiri kugeza mufesi wangu akunditocho ndiri mubathroom aitora video aitora mean pic sorry pic iroro ndakatya kuti manje rikabuda ndozoita sei ah, handidi uh, kunyeba ndakachita my boyfriend is best in china right now ndakamuchita and eh, ndinoti ndine urombo handisi kuti ndinoda kuti ndishuvire kudzokera naye i made a very big mistake asi ndoda kuti nditaure kuti ndaitya kuti iye anozozvifinda out my boyfriend akaya akandisimudza zvinozikana nenyika yese i had nothing ndaigara muone room manga mucharehwa muya muya but akandisimudza ine zvi ndogara kumba pakanaka live padouble story house ine two bedrooms uh, asi denzel ndakatanga riri pic ndikatomboenda kupolice akaita seadilita Asi foni yake ine paino store that pic iro rakati onge ndaka ndotodemba dai ndakaziva ndakasiya richiri pic pamwe dai zvakapera then akazoriratidza after a month or so akati nensi ndichiine pic rako is either you give me money kuti ndisariburitse because boyfriend yangu handidi kunyepa yakandisimudza ini mari ndaipiwa but akati wakuda kakuvhaira since waitonge wamove on saka ndinokwanisa kuburitsa zvinhu zvako i hope muri kundinzwisisawo handisi kuda kuzvijustifya zvandakaita zvakaipa but handisi kuda kuzvijustifya ndoda kuedza kuti muonewo side rangu because ihave been quiet ever since this all started ndandakanyarara because aindifonera everyday nensi switch off your phone don't talk to anyone deactivate your account on facebook zvichapfuura by friday tinenge tabu but ndazoda kuti ndiite this live why zvaienderera ndaona h metro article ekutaura nezvangu mandinogara munomu uh, ndatova an outcast i can't even go out there to buy bread munhu zataura nezvangu kozi chareketa zvakashata chokwadi kurara nemurume wemunhu zvakaipa handiti saka denzel akanditi zvenyu ndipe mari kana kuti ndinoilikisa ndikamboda kuita rafu ndikaona kuti handibude nyaya izvi he came to my house takadzokerana zvinozivana negoromonzi yese kuti ndaifamba naye every friday every saturday even ruwa aindiendesa kunonzi kuprime taienda taizikanwa nenyika yese kuti ah, these people are in item handiti tikadzokera nekutya ndikarara naye because ndanga ndiri stupid deni akanditi after that nyaya yedu yapera nenzi let's carry on as usual chiwa tikaendera mberi ndichichita on my boyfriend my boyfriend comes once a year once or twice a year but anga ari munhu anga ari serious neupenyu hwangu um, naDenny tichidaro Ina me very fat woman zvamoti zuva habhani akasimba hana mbosimba uyo Ina iwe 102 kgs handina sick Denny munhu akafunda munozviziva imi haangambosvire nyoro pamunhu waanonyatsoziva kuti ane chirwere Denny gets tested regularly ane maself testing kits why because anodonata blood handiti muri kunzwisisa saka zvesiki izvo kaizvo chimbomirai mukanyatsotarisa vhidhiyo iroro siki inotangira papusi even mukati izvo zviri pakati pezvidya tinoita kufriction inoita nechifamba iya iya ndo inowanzodaro ndofunga zvandinetsa for almost a year now i've been trying to lose weight zvaramba but um, ndichango e, mhuri yezimbabwe As you know I'm in Goromonzi. Ndakuto receiver ma threats. Luciana Ruru Mapuranga uyu haasi wekwa Mapuranga, mwana wemwana musikana anonzi Luciana Dube. Vanonyatsomuziva. I think I'm receiving threats from the Mapuranga family vachiti you're not tarnishing our image. I'm not and I'm so sorry about that. But Luciana mwana wa Priscilla Mapuranga Amai vake ndove kwamapuranga anoshandisa seneme yekuda kushandisa hake kuti anzi she's a mapuranga she's not she's Luciana Dube handiti Luciana akupanika kunditi hehe chichi but ndakoti nditaurewo futi kuti ehe munogona kundityisidzira makawanda pamwe muchaya mukandiita something pamwe muchaya mukandirova but nyaya iyi yanyaya yekuburitsa chokwadi handiti saka eh, mavideos angu akuti achiita short because eh, foni yangu iri kumboita ichimira ichiita sei ichiita play up and stuff but ndangoti nditaure zvishoma zvandakwanisa kuti nditaure ndine urombo hukuru mhuri yezimbabwe and iam very sorry nezvakaitika ehe i even want to apologize to denzel's wife sheis a very good woman haana chaakambonditadzira ndinoti ndine sorry zvako murume ndewausina dhenze waanotopinda mudzimba dzevanhu achikutora zvinhu baiginya anokufonera uri kumba kwako chinetsi ndiri kuya kumba kwako uri kubikei handiti uri kuona uri kubike chii vhidhiyo iri kai dhenze waanzi akatuna lusiyana buritsa vhidhiyo then utrime ndisabude fesi yangu but unfortunately Luciana was so stupid and afana ngosenda uyi that uh, that our uh, video ku brother ikasita utrima then akazopanika aona kuti nyaya iyi yakora mutu itori ne face yangu ndosaka yakaita mbiri strike pa Facebook nekuti yanga ina denzel dai yanga ingoriwo step step zvayo no isina denzel pamwe dai sinosvika kwesoko but nenyaya yekuti vaiti achaburitsa mari